Sulaymaan binu Saabit jedhaniin. Akki inni itti argame. Saabit namni jedhaniin kun gaaf tokko beelaawe. Oduu qissaas ni feetanii mire? Ee beelaawe. Kana duuba maal arkate? Tuffaahii tokko. Ooyruu namaa tuffaaha. Tuffaaha beelaa isa qabe. Tuffaaha tokko arkeeti rabbi rabbuma je'ee murate. Eega ogguma takka gadi cunfatee onnee qabbaneeysehi illaa wanni kun waan namaati je'ee akkasuma qabate. Deemee duuba warra ooyruu keessa jiru hogguu gaafatu, abbaan ooyruu tanaa ni jiraa tuffaahi kana dhiifama anaa godhuu je'een. Abbaan ooyruu tanaa ooyruu tanarraa amna guyyaa lamaa jira je'aniin. Amna guyyaa lamaa. Achii amna guyyaa lamaa deemee edoo tuffaa cunfaa hamma irraa cunfate malee akkanumatti deemuun uraa dhadhawee banaa mee narraa je'een. Manan ta je'aniin. Ana hi saabit je'aniin. Na hi eegaa. Narraa banaa guju gurraa banu odeessi gaduun teenye tufaayiin kun keetii je'een beelaan na jabeeseetiin muradhee irraa cunfadhe hammaan nyaadhe sun halaal naa godhiifiin deema je'een abott halaal sin godhu je'een sharxii irratti malee halaal sin godhu je'een sharxiin hoohi sharxii intala miila hin qabne intala mudhii hin qabne ta harka hin qabne, ta arraba hin qabne, ta gurra hin qabne, ta ija hin qabne, naafa mana taa'u, sharxii fuutuun malee sii dhiifama hin godhu je'een. Wahaadaa imtihaanun min Allaahi je'e, kana Rabbumaan na mokkore je'e. Duuba egaa haaraamiin irra fuula Rabbii dhaquu irra cunfachuu tuffaaha takkaa beekha. Haaraam garaa kiyya fudhadhee haaraamiin fuula Rabbii dhaquu irra Haa taatu eenaa hanniyyeen. Akkasitti duuba intala nikaaha godheef. Deemi aya mana sun jirtii seeni irra jeen. Hogguu ol seenu assalaamu aleykum hoggu ju'uun wa'aleykum salaam jatte ol kaatee harka fuute. Hoggaa sikka je'een mudhii hin qabdu je'ee kunoo ni deemtii mitiihii je'e. Arraba hin qabdu jee kunoo ni dubbattii mitii hii je Ija hin qabdu jee kunoo na agartii mitii hii je Gurra hin qabdu jee kunoo na dhageeysii mitii hii je Faqaalat akka jatteen Man qaala laka eenyu akkas siin je jetteen Abbaa keetiin naan je jee Dhuga baanaa jetteen abbaan kiyya dhuga baana jetteen Arrabaan haaraamii hin dubbadhu ee hin qabu jetteen Ijaan haaraam hin laaluus hin qabu jette. Gurraan haaraam hin dhaggeeffadhuus hin qabu jette. Miilaan gama haaraam hin deemuus hin qabu jetten. Dhuga baana. Akkasi gaa maaltu hin jiru. Baarakallaahu laka wa baaraka alayya wa jamaa beynana fi khayrin je'e woli ida'aman. Hogguu woli ida'aman maal Rabbiin irraa fide? Nu'umaan binu saabiti Rabbiin irraa fide. Nu'maan binu Saabit jechuun Abii Haniifaa ka ja'an kana. Nama yo ilmii taate namuu isa bira joollee, nama yo jeynummaa taate namuu isa bira luuyna, nama yo arjummaa taate namuu isa bira duuyna, kana Rabbiin irraa fidee jechu. Yo haaraan firraa eegalla. Yo haaraan firraa eegan, akkasin Rabbiin, Walbaladu xayyibu yakhruju nabaatuhu bi'izni Rabbii godha. Aqiidaa akkasii qabaatuudha. Amma Abi Haniifaan san Makka keessatti raka'aa tokko keessatti jumlaa Qur'aanaa Min Al-Jinnati Wan-Naas Allaahu Akbar je'ee rukuu'a godha. Ajaa'ibi! Nuti immoo maal dadhabne? Maqraa dadhabaa jirra. Rabbummaan yoo tola nurratti oole malee. Abi Haniifaan je'an sun taarikhni isaa akkasi.